Qari mill-Evanġelju ta' San Mark. F'dak iż-żmien Ġwanni qal lil Ġesù, Mgħallem, wieħed raġel li soltu ma jkunx magħna, rajnih ikeċċi xjaten f'ismek, u ridna nżommuh, għax hu mhux wieħed minn tagħna. Imma Ġesù qal, La żżommuhx, le, għax m'hemm ħadd li se jagħmel miraklu f'ismi u mbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhux kontra tagħna, huwa magħna. Min jagħtikom tazza ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu ma' għonqu ġebla ta' tħin minn dawk li jdawru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar. U jekk idek hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtagħha barra, Jaħbatlek aħjar li tidħol b'id waħda fil-ħajja milli tmur b'idek it-tnejn fl-infern fin-nar li ma jintefiex. U jekk riġlek hu għalik okkażjoni ta' dnub, aqta' u barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol b'riġel wieħed fil-ħajja milli tixteħet b'riġlek it-tnejn fl-infern. U jekk għajnek hi għalik okkażjoni ta' dnub, aqlagħha barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol b'għajn waħda fis-saltna t'Alla milli tixteħet b'għajnejk it-tnejn fl-infern, fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefix. F'dan il-Ħadd, is-26 Ħadd ta' matul is-sena, Ġesù ma joqgħodx lura biex iwissina fuq il-ħajja li aħna qegħdin ngħixu. Dan il-Vanġelu ser jgħinna biex naraw fuq liema naħa qegħdin. Jekk hux qegħdin fil-naħa t-tajba, ġifieri qegħdin nimxu wara Ġesù, jew inkella fuq in-naħa l-ħażina, qegħdin nimxu wara x-xitan. Ġesù jurina li aħna hemm bżonn noqogħdu attenti għal dak li ngħidu u għall-għemejjel tagħna. Ġesù huwa ħafna iebes fuq min jagħti skandlu. Fil-fatt, jgħid li aħjar wieħed jidħol b'għajn waħda, jew inkella b'id waħda, jew b'riġel wieħed. Sintendi dawn ma rridux nifhmuhom b'mod litterali, li aħna se nidħlu fis-Saltna tas-Smewwiet b'għajn waħda jew b'riġel wieħed. Imma bil-maqlub, Ġesù qiegħed jgħidilna biex verament noqogħdu attenti kif inġibu ruħna. L-imġiba Nisranija, l-imġiba tal-appostlu ta' Ġesù, trid tkun imfassla fuq dak li għallimna Ġesù. Hu importanti li fil-ħajja li qegħdin ngħixu, fiż-żmien li l-Mulej qiegħed jislifna, tajjeb li aħna nkunu dejjem ta' eżempju ħaj ta' Ġesù. F'kelma waħda, kif jgħidilna San Ġakbu fl-ittra tiegħu, il-fidi tagħna f'Ġesù rridu nuruha fl-għemil tajjeb tagħna. U għalhekk, ejja uħuti, f'dan is-26 Ħadd ta' matul is-sena, nitolbu l-Mulej biex jieqaf magħna, biex nikkumbattu l-maltempati, id-diffikultajiet, il-kuntrarju li jkollna fil-ħajja tagħna. U fuq kollox, dan se nagħmluh billi nintelqu iżjed f'idejn Ġesù.